il-ħamis tal-ewwel ġimgħa tar-Randan. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 7, versi minn 7 sa 12. F'dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu Itolbu u jingħatalkom. Fittxu u ssibu. Ħabtu u jiftħulkom. Għax kull min jitlob jaqla', min ifittex isib, u min iħabbat jiftħulu. Min hu dak il-bniedem fostkom li jekk ibnu jitolbu biċċa ħobż sejjer jagħtih ġebla. Jew jekk jitolbu ħuta sejjer jagħtih serp. Mela jekk intom Nies ħżiena bħalkom, tafu tagħtu lil uliedkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar Missierkom li hu fis-smewwiet jagħti ħwejjeġ tajba lil min jitlobhomlu! Mela dak kollu li tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, agħmluh ukoll intom lilhom, għax din hi l-Liġi u l-Profeti. Il-Kelma tal-Mulej, Tifħir lilek Kristu! Inti tistenna li Alla jisma' it-talb tiegħek? Ġesù ried jgħolli l-aspettattivi tad-dixxipli tiegħu meta għallimhom kif jitolbu. Il-parabbola tal-missier li jitma' lil ibnu turina xi ħaġa li lanqas kienet tgħaddilna minn moħħna. Kif jista' missier twajjeb u ġust jirrifjuta li jagħti lil ibnu dak li hu tajjeb, jew agħar minn hekk li jagħtih xi ħaġa ta' ħsara? F'kelma waħda, Ġesù jagħmel stqarrija li tallarmana. Meta jżid jgħid, Kemm aktar Missierkom li hu fis-smewwiet jagħti ħwejjeġ tajba lil min jitlobhomlu. Missierna tas-sema jagħtina b'ġenerożità aktar milli qatt nistgħu nistennew. Ġesù għallem lid-dixxipli tiegħu biex jitolbu b'kunfidenza. Għaliex Missierna tas-sema, fit-tjieba tiegħu, dejjem lest jisma' t-talb tagħna. Hu għalhekk li nistgħu nitolbu b'asserzjoni u b'konvinzjoni, Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Dawk li jafu u jafdaw fl-imħabba ta' Alla jitolbu bl-akbar kunfidenza. Ġesù jikkonkludi billi jfakkarna li biex wieħed jobdi u jwettaq il-Liġi u l-Profeti, għandu jittratta lill-proxxmu bl-istess mod kif aħna nixtiequ niġu ttrattati minn Alla u mill-istess proxxmu tagħna. Mhux biżżejjed li nevitaw milli nagħmlu ħsara lil oħrajn, huwa importanti li nfittxu li nagħmlulhom il-ġid. U inti, b'liema mod qed tagħti mill-ġid li tista' lil oħrajn u titlob biex taqla' mingħand Alla l-ġid li hu jixtieq jagħtik? Agħtini li nħobbok, Mulej tiegħi u Alla tiegħi, u nara lili nnifsi kif jien tassew pellegrin fuq din l-art, nisrani imsejjaħ biex nirrispetta u nħobb lil dawk kollha li Inti tlaqqagħni magħhom, lil dawk li jinsabu fl-awtorità fuqi jew taħt l-awtorità tiegħi, lil ħbiebi u lill-għedewwa tiegħi. Għenni, għażiża Marija, biex nirbaħ ir-rabja bil-ġentilezza, il-kilba bil-ġenerożità u l-apatija bil-fervur. Għallimni ninsa lili nnifsi u ngħin lill-oħrajn f'kull ma nista' fil-bżonnijiet tagħhom tal-ġisem u l-aktar f'dawk tar-ruħ. Ammen.